Ar 2015, yn 1929, cafodd yr Oscars cyntaf ei gwobrwyo yng Nghaliffornia. Ar 2015, 2010, Dwi'n mynd trwy tŷ bac uned 5 yng Nghaernarfon. Sut wyt ti, Ffion? Fi'n iawn, diolch yn fawr.
O'n i jyst wedi cael ei meiddi gan y gêm 'na, ddo. Do, welish i. Ww, stressful!
Chwarae teg, chi ti ddim yn marw ar naddo? Naddo.
Chwarae teg.
Ond fi ddim yn dda gyda gemau, to be. Oh. Wel, illa os ydi siawns eto ni'n munud, gwn i fi fach gwell gobeithio. Reit, ti bod aeth led dipyn o dwt, cael dydd. Ie. Gofyn y Stacey a cael y tracks. Ie, ie. O ti fan o dwledu?
A dw, a dw, fi'n gwylio lot o dwledu, lot o... Be, fyddi ti'n wylio nhw?
Well, EastEnders.
EastEnders. Students Feast, fi'n dwlu ar um, uh, programmau coginio. O, oh, ti? Ie, yeah, ie. Yeah. Wrth gwrs, gafon y Stacey ddech chi'n Louise. Ie. Yeah. A gath Louise fling bach o fingers do. Do. O, ti'n gweld yw spin-off bach gafon y Stacey, Louise, Louise and fingers. O, oh, wel, dylen ni.
Tyma, os, os oes rhywun yn stori len o hwnna, byddwn ni'n fel chapus iawn. Mae fe'n ddyn o lygus iawn. Yndi. A thyn ni'n hoff iawn o gael uh, cwrdd â fe do.
Dwi 'di dal Emma Walford o hyd yn fama. Sut wt ti Emma? Dwi'n iawn diolch, diolch yn dw fine. Mi oddach chdi wrth gwrs yn un o prif fandiau Cymru. Ail yn unig i Mega. Peth chwerthin.
Ail yn unig i Mega.

Ok, Gymraeg bosh felly.
Ok. yn symud mewn fan hyn. Dwi'n lico ti. Bydd e'n gret i gael ffrindiau rownd. Diet Coke ar tap. Ie, just bita mas yr ardd. Telis ym mhob man, ware video games fyna, just chillo mas. Felly gweld ffrindiau sy'n gallu chwarae, sy'n sy mewn band a just like, dewch draw a chwaraewch yn y gornel tra bod fi mwynhau'r pnawn di syl. Ti'n meddwl? A tu, fi'n meddwl. Dwi'n lenni symud mewn fan hyn. Wel. Dwi'n licio fe.
Gan mae offer campio di Wobr yn y studio heddiw, dwi eisiau gwybod pa tri eitem so criw y studio methu byw hebddo fo tra'n gwersylla. Geth, sa chdi'n mynd i wersylla wan de? Pa dri eitem sa chdi'n methu byw hebddo fo? Um, tent. Ia, yn amlwg. Um, lle i wersylla. Reit.
A, um, a sospan. Sospan.
Yn amlwg.
Chef, sospan. Tri eitem. Um, sach gysgu. Ffôn.
Ia. iPod.
A laptop.
Gwcio lle a bita. Dairy Lee cheese slices, de. a teddy bear i gadw fi'n gynas nos. Aww. Ffôn, straighteners a makeup. Y clustog, y Beibl a duve. Inflatable hotel. Wet wipes, um, iPod.
Yeah.
A cardboard cutout fi o Britney Spears. Um, torch, achos dwi ofyn tywyllwch. Wt? Ynddo, really ofyn tywyllwch. Okay. Um, rhifon gwesti a gosa, achos dwi'n casau campio. a hefyd ti. Oh!
iPod.
Reit. Cael rhyw fath o cerddoriaeth.